Hi pawb, dim ond fideo byr iawn di hwn dwi'n gaddo, o'n i dim ond eisiau diweddaru chi ar gwpl o bethau. Rwan mae cyfarfod cydlynwyr rhifedd dim mawrth nesa am pedwar o gloch, nes i hysbysebu hyn yn y fideo diwetha a nes i ddeu mae'r dyddiau cau oedd dim Mercher yr wythnos hon. Pidiwch a phoeni ddo os da chi eisiau dod i'r cyfarfod hwn a bod chi di methu'r dyddiau cau, dwi am estyn y dyddiau cau i gofrestru i'r dydd Gwener hwn. Pe gallech chi rannu'r neges hon gyda'ch cydlynydd rhifedd rhag gofn a ydyn nhw'n ymwybodol o'r cyfarfod hwn, byddwn yn ddiolchgar. Bwriadaf anfon copi o'r agenda a dolen Zoom at bawb sydd wedi cofrestru prynhawn dydd Gwener. Mi wna i rannu twrtholwg byr gyda chi o'r agenda. Byddaf yn rhannu rhai diweddariadau o amgylch yr, yr asesiadau personol. Byddwn yn edrych ar rhifedd yn y cwricwlwm newydd a mae gennym ni gyflwyniad gan Nicola Jones, Ymgynghorydd Gwyddoniaeth Gwe, ar fellgra cynllunio ar gyfer Cwricwlwm i Gymru a fydd yn ddiddorol iawn dwi'n meddwl achos bydd o'n Gyfle i glywed persbectif gwahanol gan Maes Dysgu a Phrofiad arall ac wrth gwrs lle mae rhifedd yn ffitio mewn yn hyn. Yna fyddaf yn rhannu rhywfaint o wybodaeth ac adnoddau ychwanegol. Diolch i bawb a fynychodd un o'r gweithdai a'r ymgyfarwyddo ar Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd, a diolch eto i Gareth o Ysgol y Creuddyn am redeg y gweithdai. Os gwnaethoch chi golli'r gweithdy, neu awydd ei ail wylio neu ei rannu â'ch adran, Mae dolenni ar y sleid hon i'r gweithdy cyfrwng Cymraeg a'r un cyfrwng Saesneg. Soniais yn fyr yn y fideo ddiwethaf fod gennym weithdai eraill ar y gweill. Fedra i rannu mwy o wybodaeth gyda chi rwan. Mae Doctor Sally Bamber, Brifysgol Caer, a Chris Henry, Pennaeth Mathemateg yn Ysgol Uwchradd Cei Connah, yn arwain y gweithdai hyn. Maent yn gyfres o dair sesiwn byw, un awr, wedi cyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg, dros Zoom, ac yn agored i bob athro mathemateg yn rhanbarth gwe. Mi fyddan nhw'n addas ar gyfer athrawon cynradd a uwchradd. Um, gallwch ddod o hyd i fanylion pellach trwy glicio ar y ddolen ar y sleid hon. Prif ffocws y gweithdai hyn yw siarad am addysgeg a chynllunio ar gyfer dyfnder, ffocws delfrydol dwi'n meddwl gyda'r cwricwlwm newydd ar y gorwel. Roedd e mor farn y byddai'n haws cofrestru ar gyfer bob un o'r tri gweithdy ar yr un pryd, ond mae lle ar waelod y ffurflen gofrestru i nodi pa sesiynau y byddwch chi awydd mynychu os na allwch chi ddod i bob un ohonyn nhw. Anfonir dolen Zoom at bawb sydd wedi cofrestru dau ddiwrnod cyn pob sesiwn. Byddwn hefyd yn recordio'r sesiynau hyn gan dwi'n gwybod na fydd yr amser yn gyfleus i bawb. Diweddariad cyflym ar rhwydweithiau Cwricwlwm i Gymru, Ro'n cawsom gyfarfod rhanbarthol gyda'r holl arweinwyr grwpiau lleol yr wythnos diwetha, ac roedd yr Athro Graham Donaldson yna hefyd. Roeddem yn ffodus iawn i gael cyflwyniad mathemateg yn y cyfarfod. Cyflwynodd Victoria Jobson o Ysgol Uwchradd Saint Joseph's yn Wrecsam gyflwyniad ar daith yr Adran Fathemateg hyd yma wrth gynllunio ar gyfer Cwricwlwm i Gymru. Rhan recordwyd y cyfarfod, felly roeddwn yn meddwl ella 'sa chi'n hoffi gwylio a gwrando ar gyflwyniad Victoria, yn ogystal â gwrando ar adborth yr Athro Graham Donaldsall Graham Donaldson yn dilyn y cyflwyniad. Rwan, mae cyflwyniad Victoria yn cychwyn mwy neu lai yn syth yn y recordiad, a mae siŵr gyda adborth yr Athro Graham Donaldson, mae'r mae'r clip sa gynnoch chi diddordeb yn para tua 20 munud. Mae gweddill y cyfarfod yn parhau ar ôl hynny, um, ond yr 20 munud gyntaf o'n i'n meddwl allan sa gynnoch chi ddiddordeb ynddo. Ella bod chi eisoes wedi derbyn y wybodaeth yma, mae wedi anfon at ysgolion a dwi'n gwybod bod o'n bwletin gwe yr wythnos yma. Meddwl swn i'n tynnu sylw chi at hwn rhag ofn da chi ddim yn gwybod am hyn. Mae STEM Gogledd yn trefnu gweminarau ar gyfer athrawon Stem. Efallai bydd gan aelodau o'ch adran diddordeb yn rhain. Mae dolen ar y sleid i gofrestru ar gyfer y sesiwn gyntaf sydd ar Ragfyr yr ail. A dim ond i chi wybod dyddiadau'r sesiynau eraill yn y dyfodol, dyma drosolwg o bryd y byddant. Ac yn ola, a allwch chi gyd lenwi un o'r holiaduron hyn os gwelwch yn dda? Da ni jyst angen diweddariad gennych. Rydym yn ymwybodol bod cryn dipyn o ysgolion wedi newid eu cyfeiriadau e-bost yn ddiweddar, a da ni hefyd yn ymwybodol o benaethiaid mathemateg newydd mewn rhai ysgolion, felly da ni'n poeni nad ydy negeseuon bob amser yn cyrraedd rhai penaethiaid mathemateg. Hoffem hefyd wybod am unrhyw athrawon newydd gymhwyso sy'n y rhanbarth, cyfeiriadau e-bost cydlynwyr rhifedd, a wedyn mae'r cwestiwn ola' yn ymwneud â phryd y byddai'n well gennych chi gael cyfarfod y tymor nesa'. Pan fedran ni drefnu cyfarfod ar ôl ysgol, yn amlwg mae hyn yn golygu chi'n rhoid eich amser ar ôl ysgol i fyny, neu fedran ni drefnu cyfarfod yn ystod diwrnod ysgol, ella ryw brynhawn, Byddai hyn yn golygu gallwn cael cyfarfod hirach a ni fyddai rhaid i chi aros yn hirach ar ôl ysgol na sydd angen i chi neu, ond wrth gwrs byddai goblygiadau cyflenwi ynghlwm â hyn. Felly, dim ond gofyn y cwestiwn ydw i ar ddiwedd yr holiadur, jest i drio gael teimlad o be fyddai orau a be 'sa well gynnoch chi. Os oes unrhyw beth rydw i di methu a da chi eisiau rhannu neu holi, yna mae yna le ar ddiwedd yr holiadur i chi ychwanegu unrhyw sylwadau ychwanegol. Diolch i chi am wrando a plis cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw